Kum sangni sawm panga khan internet khawvela Chinese mi hmelmak deuh mai hi a rawn lar thar hluai a, a hming chu Chuan Sun a ni. China rama pa hausa tak real estate company neitu fapa tia sawi a ni a, China rama Guangdong a cheng a ni awm e. Lar chhan hrang hrang a nei a, a hmasa berah chuanin a rawn lar tirh khan a hmel hi miin an sawi peih hle a, mak an ti a, a hmel awm dan vel chu mi thukhel peih tak a ni. A tatah chuanin amah hi mite a ni nge naupang zawk tih a ni leh a, a chhan chu a la tet vei nen, mipa naupang kum sarih ve lek upa a la an vei nen, nula che lo tak tak, in la sexy tak tak, in chei pan tak tak mai te nen an awm ho reng a, an inchhai tawn lai vel video pawh hmuh tur a tam khawp mai. Chumi ringawt pawh chu mi mak tih a tling tawh a ni. Tin, Trenson hianin car changkang leh nalh tak tak, super cars, a ngah hle a, chung te chu a rawn show off nasa thei hle bawk a ni. Tin, Trenson hi mi hausa tawn tawn tak angin a awm fo thin bawk a, a thil neih te chu a chhuang a, mahni lawka video ka rawn siam tak, Island Boys ang deuh kha a ni a, a sum ngah ang kha a rawn show off vak vak thin a ni. Media chuanin khawvela billionaire hmelchhe ber tiin an sawi hial a, China rama mite ve thung chuanin hmelchhe hausa, Nula lama lak bawk si tihna chanchin hi an sawi thin thung a ni. Trenson leh a thiante, a crew te ho chuanin Trenson hausak zia, show off, chu an tum ber a ni a. Video te siamin internet lamah an post sak nasa thei hle a. Engtik lai pawhin nula chhe lo leh hmeltha tak tak, bawp sei nalh tak tak te ho chuanin Trenson chu an hual reng thin. A bialnu angin an insawi fur hlawm bawk a. A bul vela han awm te chu intih theih nan tak an hmang thin bawk a ni. Mi hausa rawn lar thut a ni a, mahse a chanchin han hriat tur erawh a tam lo hle thung. A nu leh pa te pawh tute nge an nih tih lam pang tar lan pawh a ni ngai lo va, real estate company neitu fapa tih bakin a chanchin hi sawi a ni ngai lo a ni. Tichuan chutiang chuanin kumli chhung vel zet chu a rawn lar ta hluai mai a, internet celebrity a ni hman a. Mahse, a thuruk lian tak mai chu a larna leh hausakna awi lem lo tu te ho chuanin an chhui chhuah sak ta nge nge a. Mi hausa tak tak a lo ni aw zawng lo. Tin engkim mai chu amah leh a thiante ho ruahmanna vek a lo ni bawk a. Amah tak hi chu lo neitu fapa niin thingtlang lamah a nu leh pa te hi an awm a. Mipa naupang a ni tawh lo bawk a, kum sangkhat zakua sawmkua pathum apiang a ni awm e. A natna avangin a lan dan a danglam mai zawk a lo ni. A thuruk Hailan a nih atang chuanin Chönson leh a thawhpui a thiante ho chu an rawn inpuang ta law law a. A video vela supercars hrang hrang an rawn tihlan thinte kha A tak tak chu an ni a, mahse ama ta a ni lo. Mi ta man sawi a an hawhsak te an ni thin a, a then chu edit te pawh an ni bawk a ni. Tin, thawmhnaw branded hmel tak tak a inbel fo thin te pawh man to tak tak leh branded tak tak pakhat mah an awm lo bawk a ni. Tin, a video a nula che lo tak tak, bawp sei tak tak, rawn lang fo thin te pawh kha an rawih chawp vek a ni a. Internet khawvela lar ve duh avangin hmeichhe che lo tak tak te chuan remchangah lo la in, Amah chu thawhpui an hreh lo va, Trenson ngaizawngtu leh Trenson-a nula te anga rawn awm vel chu pawi an ti lo a ni. A video-a nula lo lang chhin te kha chuanin Trenson chu a hausa tak tak lo a ni tih an hre ve thauh a. Mahse, Larna Chance-a an rawn hmang ve tihna a nih ber chu. Trenson thuruk chu Highland a nih hnuah a Larna chu a chuai nghal a, a video te pawh miin an thlir peih meuh tawh lo. Tichuan, Johnson chuanin mi hausa tak anga lem a rawn chan chhan chu a rawn sawi fiah ve ta nge nge ni. A sawi dan chuanin, a natna te enkawlna tur pawisa a mamawh tiin a sawi a. Treatment la tur chuanin sum tam tak a mamawh a, a chhungten pawisa an nei bawk si lo. Amah lah hi hna hahthlak tak thawk thei a ni bawk si lo va, chuvangin sum tam tak thawh chhuah dan tur chu a thiante nen an ngaihtuah ho ta a. Internet milar nia side income neuh neuh neih chu an rawt thlu ta a. Talent em em nei tar lo chu mi hausa tak angin lem a rawn chang chho ta a, mi tam tak internet user te bum chu an raw thlu ta a ni. Mi lar a nih tak miau vangin rei loh te a site hrang hrang atangin sum pawh a hai lut ve ta reng bawk a. A lar tak avangin leh a viral miau avangin a larna hmang tangkai a thawhpui atana sawmtu te pawh a nei chho ta reng bawk a ni tiin a sawi. Trenson leh a thiante hian an thuruk lian tak phehna nun lem tak an rawn chan chhoh dan vel an sawifiah ṭum pawh hianin lungchhiat thlak tur ang zawngin an rawn kalpui a. Mipui an thinrim lutuk lohna turin chutiang zawngte pawh chuanin hma an rawn la te pawh ni mahna, tuin nge an thil tih tum dik tak leh an rilru hria? Mahse, mipui rilruah chuanin an tla na em em lova. Khawngaih pawh an hlawh lutuk viau lo a ni. Natna a nei tak tak nge tak tak lo tih pawh hriatchian theih a nih loh avangin dawt bak an rawn sawi leh an ring lo va. Trenson chuanin treatment a lak lai thlalak te pawh a rawn chhawp chhuak ngei a. Mahse, internet user te buma nun lem tak rawn hmang tawhtu kha a nih miau avangin amah leh a khrute thusawi leh an thil pho lan te reng reng chu thu dik nge Lar duh avang leh lem channa bawk tih zawnga zawhna siam an tam chho ta hle a ni. Mi intrensawn leh a khrute chu an ring tawh lo khawp mai a. Mipui ten an hriat chian theih zawng chu mi hausa fapa a lo ni tak tak lo va, in la hausa chawp leh pawisa leh lar a duh avanga mi tam tak bum hreh lo tu a ni tih zawng a ni. An sawi dan chuanin Jensen hi Thalassimas syndrome nei a ni a, chu a natna chuanin a hmel lan dan a tih danglam bakah a taksa chhang lian tur hi a timuang vek bawk a, a ruh leh a thahrui te a chak lo hle a, chuvangin pum rual lamah hianin a rualpui te a phak thei tawh lova, forever young an tih ang chi kha a lo nih phah ta a ni. Chutia a thuruk te hailan a nih tak hnuah leh a insawifiah hnu pawha mipuiin an duh theih tak loh avangin leh a natna chungchang te pawh a sawi hnuah pawh khawngaih a hlawh tak lo avangin Johnson hi internet khawvelah hmuh tur a awm lo zui nghal a, a reh zui ta hmak mai ni. Mahse, kum sanghnih sawmhnih pakhat kum tawp lama internet khawvelah a rawn lar thar leh a. November ni hnih kum sanghnih sawmhnih pakhat khan nupui a neih tur thu hmangin internet khawvelah a rawn comeback ve leh ta a ni. An inneih sawmna kar chu a rawn leak a, chu chuanin Transon chu a rawn vawrh lai leh ta hat mai. An inneih sawmna kar a lar chhan pawh a nupui tur hmel vang a ni a. A nupui tur chu hmeichhe hmel tha tak mai a ni a, Transon erawh chu mi letling thawk chu a ni thung a, phu lo an tih lutuk avangin an inneih sawmna kar chu a rawn lar ta hat mai a ni. December ni hnih kum sang hnih sawm hnih pakhata an inneih dawn tih tarlan tel a ni bawk a, mahse mi tam takin an hrual phah a, tam takin an inneih tak tak pawh an ring hek lo. Sawi leh sawi hnu mi tam tak bumtu kha a lo ni tawh a, chuvangin a thil tihte reng reng chu miin an ring hlelh tawh a ni. A nupui neih tur boruak vel pawh hi lar khelhna thil leh internet khawvela boruak rawn siam thar leh hat nana chanchawp mai mai, lemchanna mai mai a nih ring an tam ta hle zawk a ni.

An thiante sawi dan chuanin thian ho outing na an kal dun atanga in tawng chho leh in hmel hriat chho an ni a. A nupui hual hi Trenson-a thiante thian ve leh chhawng a ni a, an in hmel hriat tir a ni. A nupui tu hian Trenson hi chu a hre sa a. Mi hausa lem achan avanga a mual pho tawh na te pawh a lo hre sa vek a, tin a natna chungchang te pawh a hre tawh bawk a ni. Mahse pawi a ti lem lova, Trenson chu a duh loh phah lem lo a ni awm e. Chunsen hi internet khawvela a lar hat hnua a reh tak vung vung lai khanin a natna lam enkawl nan leh nun bul ṭan ṭhat nan hun a lo hmang reng a. Tunah chuan insum dawnna lam a kalpui a, khawsak pangai tak leh nun pangai tak a hmang chho mek bawk a. Internet user ten a nupui neih tur chungchang hi a ṭhiatin tak tak a nih leh nih loh chungchangah thil hre chiang fak thei lo mah se, awih vak lo chungin Chunsen chu an lawmpui tho va. Nupui te neiin fate nei dun se hlim takin awm ve se an duh thu an hrilh a. Mahse, lar leh pawisa duh avangin game te nawm tak, lar game te nawm tak kha chu rawn khel tawh lo se. Likers leh viewers ngah duh avang ringawtin fake takin awm tawh lo se, like, view tih velah buai tawh lo se an duh thu an hrilh tel bawk a ni. Trenson nun dan atang leh a thil tih atang hianin thil lang chiang tak pakhat chu a awm ve a, chu chu, kan thil tih leh nun dan te hian keimahni bawk hi a hnungah min nghawng let leh thin a, mi bumtu kan ni a, mi dawt hrilh fo thintu kan nih chuanin thu dik kan sawi chang pawh in mi in min ring hlelh deuh tlat tawh thin a, thu dik nge dawt a lem nge tak, lem chan na nge nun tak tak zawk, mi in thliar thiam har an tih theih tawh na tur khawp in kan la awm ta thin a, A chhan chu a hma kan bum a, dawt kan hrilh fo thin vang a lo ni thin a ni. Awle, khati zawng kha Trenson chungchang ka sawi theih chu ni a, thlir tute in za vai chunga lawmthur ka sawi e.